Oyi, and that so she's operating. Chinas and Waneri, a massive was inside our My Nigerian people, I don bring Ogbonge Bishop news story. My name na Nehi. I make a sharply yarn on some story wey be say e just happen. They don catch some inec officials dem with result sheet wey dem don record already for inside di e8 form and dis gbege happen for ogori 4 inside ogori magogo local goment area and di result wey be say dem don record dem record am

some omila boys dem don come burst enta inside one secretariat of national union of journalists for inside lokoja kogi state capital on saturday november eleven twenty twenty three as the omila boys dem come carry their cars eh, and okada dem take enter dem before security dem come pursue dem take comot. di pipo democratic party governorship candidate wey be dino melaye don cry out loud as im come dey tok oh, say inec officials dem say dem carry result sheet oh, wey dem don already record oh, come there say dis one come show say say apc dey plan to rig di election as im come dey tok say plenty pipo dey say dem don dey protest to make sure say dis kain tin no go happun and di area dem wey dis gbege happun na ogori mangogo local goment area of kogi state on top di governorship election wey happun on saturday november eleven twenty twenty three. to show agents result sheets and that result sheets have been written

after only go the polling unit wey dey for inside agala ogune and yegba adekina local government area of kogi state e come go snatch ballot box during wey be say people dey dey vote na so nigerian army come shoot am take brutalize. security operatives dem on saturday november eleven twenty twenty three don arrest one local government chairman for dat igalamela local government area of kogi state and di name of di chairman na james onoja with thugs dem wey be say im carry as dem come carry plenty bullets and guns dem and also plenty money wey dem put for inside ghana must go. di governorship candidate of all progressives congress on saturday wey be november eleven twenty twenty three wey im name be timi praise silva don come dey complain say inec e no gree upload voters registration from di polling unit for im ward wey dey for inside akpoma brass local goment area of bayelsa state suspected gunmen dem don come burst enta inside one polling unit of all saint anglican cathedral as dem come attack pipo dem wey be say dem carry money dey go dey buy vote come carry the money about 1.5 million naira wey dem wan use take dey buy vote for there as dem come dey shoot gun up and down wey make people come run enter scatter and dem reach about ten gunmen dem wey burst enter inside the polling unit. plenty voters dem don come dey complain during the governorship election for inside imo state as dem come dey talk o say dem no allow dem dey vote o and na ekeolopa police officers dem with their dpo na im talk say dem no go vote unless say dem go give dem money before dem go vote. The police people didn't want us to go and vote. We will be standing here for past one hour to our members. The DPO said that we must pay him before we go. nscdc officials don come accuse one politician wey im name be chinasa nwaneri say because im carry omila toxin to come scatter di place wey dem dey vote to and also one oda inspector ikoloba police follow dem wey dem dey popularly call kill and bury as dem scatter di election wey dem dey do for inside obinnaocha nkwere for inside ikwere local goment area of imo state on saturday november eleven twenty twenty three. chinasa nwaneri was inside armoured tank

Police don come arrest one lady wey go break one Uber driver glass motor say because the Uber driver wey she enter no get air condition. o. As Ikoloba police wan try take arrest her na so she come dey fight back Ikoloba police wey make dem come dey drag her say dem must carry her take go police station and this gbege happen on Friday November 10, 2023. Ah ah! what kind of drug na dey take see as dem break the guy with screen because say the guy no get ac for him driver see wetin dey do the guy see the see wetin dey do the man dey say the man thief their phone we come search their bag we see the phone for inside. The former Super Eagles goalkeeper wey name be Vincent Iyama don come receive honorary doctorate award from the University of Uyo akwa ibom state on saturday november eleven twenty twenty three also di ogbonge skit maker wey be adebowale adedayo wey im name be mr macaroni don come still receive im home honorary doctorate award from university of ibadan oyo state on november eleven twenty twenty three on saturday. na bishop news o'clock my name na nehi make una enjoy una day.